Yo, tɔnyewo medo gbe na ame sia ame va agbe ŋkeƒe ava la dzi. Egbe nu yi medi be magblɔ nye be akpedada ne yi na new subscribers woe. Mawu ne yra mi miawo le dɔ wɔm. Ɛ̃, magafia le akpa ya, alo magagblɔ le mɔ dzi ne ɖevidi sia ɖe yi le tsitsi ne se ŋkɔnye ne nàkpɔe ya nye be, ɛ̃, Biblia ɖe mía dekɔ no sɔŋe le eme. Menye Biblia ye va fia Mawu mí o, eya medi be nànya. Eya ta mewɔ King Leopold ƒe video va yi be King, King Leopold. Belgiumtɔwo ƒe fia, wonya be mínya Mawu, ta ebe nu megava fia Mawu mí o. Mínya nyui kple vɔ̃e, Kiliopoe ŋlɔ ɖe agbalẽ me si be, Mínya nyui kple vɔ̃. Nɔvi lɔlɔ̃, aleke dzɔ mínya nyui kple vɔ̃? Ènya be mègafifi o, mègawu ame o. Mínyee. Mínyae be ne ame ku ɖi, míva yi dinɛ ye. Míɖo mɔ ame kukuɔ, ya míkpɔe be alo míxɔ se be amea ne ku ɖe agate ŋu agbugbɔ adzɔ le mía dome. Ne ame ku agate ŋu adzɔ le mía dome ɖe, menye zi gbãtɔ ye o. Ne èva xlẽ Eliya kple Elisa ƒe ŋutinya, woana nànya be Ame kuna eye wògatrɔ dzɔna. John yi wotso ta le enu ɖe, ne eva yi xlẽ ko akpɔe be John me menye John gbalo ye o. John wo sugbɔ le Biblia me eyi wotso ta le enu ɖe. Amega gbugbɔdzɔe si gbe Biblia na mi nye ema. Vɔ medi be matɔ asi nya ɖe yie wu evevi evenyɔnu. Eve ŋutsu nakɔ nya be ɖe mínya Mawu hafi wokɔ Biblia kɔ va na mí. Gbãtɔ, Yi amesiame ne èse wòage ɖe to me na wò, age ɖe tame na wò, age ɖe dzi me na wòe, eye wò nabu ŋu. Ewò nènye Kristotɔ, eyae nye be wò ŋkɔ yi nèle zazã. Ŋkɔ yi mí eveawo mína mía viwo. Ŋkɔ yi wona mí ɖe. Eya medi be nànya. Edem, yawo le nye yɔ. Edem. Ame kae dem? Mawu edem. Mawu edem. Edem le hiã me. Edem le veve me. Edem le afɔku me. Ame kae de o? Mawu edem. Mègakɔe kɔ yi ɖe Yesu Kristo kpa dzi be Yesu Kristo edem o. Ao, medem le nu vɔ̃ me o. Ao, nye menye nu vɔ̃ vi o. Makɔ dzideƒo, ma, makɔ dzigbɔdi, made nyanya gɔme na wò. Ewo, eŋɛnyɔnu, eŋɛŋutsu, mele egblɔ na wò be, ŋkɔ yi wo nana le miaƒe fami me, elawo miaƒe family me, yi nye ŋɛŋkɔ xɔasi ɖe. Mía tɔgbui, Jerry John Rawlings, egblɔe be yi be yeana yi vi ŋkɔ xɔati. Eŋɛ mɛ ŋkɔ kpla tsɛ ɖe. Yovo gbe nɛ haɖe be le Roman Catholic de ta nɔkɔ woƒe Roman Catholic. Maga gblɔɛ le egbe agbe ŋke ƒe ya ʋa la dzi be, mi nya Mawu aƒe yovowo va. Me nyi yovoe va fia mi o. Me nyi Biblia va fia Mawu mi o. Ŋkɔ yi le asiwo ɖe. Ma hlɛ eŋɛ ŋkɔ ɖe woe. Yi ana nànya be mínya Mawu hafi yewo va. Eya medi be nànya ne mege ɖe nyewo agbalẽ me ɖe. Ŋkɔ ɖewo li abe Mawu ƒe mɔ. Ŋkɔ ka mee yɔ? Mawu ƒe mɔ. Ameka ƒe mɔ? Mawu ƒe mɔ ame aɖeke menye o. Mawu ƒe mɔ. Ŋkɔ aɖe nènɔ ese gbe sia gbe. Mawu li. Mawu li. Menye ma, menye Biblae va fia mí Mawu li o. Menye Yehowae va fia mí o. Menye Yesu Kristoe va fia mí o. Menye Bibla alo Christianitie va fia be Mawu li o. Mí le Mawu li zã aƒe yovowo va. Mawu nyo, mí le Mawu nyo zã aƒe yovowo va. Mi le Mawu nyo zã aƒe yovo va. Dela nya, bubu nɛ, bubu na ame ka? Bubu na Mawu. Bubu na ame ka? Bubu na Mawu. Ŋkɔ yiwo eve ŋkɔ yiwo me le gbɔgblɔ ɖe wo ŋutɔ ge de ʋe me ne nasee ɖa. Mawue na. Mawu kae nana wò mínya be Mawu li? Mínya Mawu yi míyɔnɛ wò tɔ nana mí. Mawue nam Mawu se. Mawu li. Mele xlẽ le nyewo fon dzi. Mawue wɛ. Ŋkɔ ɖe sia ɖe yi ke Mawu dze le eme nɛ. Va yi ka wò Biblawo me. Va yi ka wò agbalẽwo me ne nàkpɔe be míenya Mawu hafi yevuwo va alo hafi Christianity va alo mímenyɛ o. Mínya Mawu. Miyɔnɛ wòtɔna na mí. Magagblɔe ke le agbeŋke ƒe aʋala dzi be, Míawoe yɔ tsi wòdza, míawo ke gabla tsi be megadza o. Míte ŋu wɔnɛ. Va yi bia wò pastor be ɖe ate ŋu abla tsia alo ate ŋu ayɔ tsi ɖaa. Ne womegatsi na wò be gbɔgbɔ me woyɔ kpao. They are just giving you air for you to believe and suffer so that you go and work on gold magana gblɔ ke there is no gold for you to go and work there is life after death it is not a gold land mègakɔ ŋku kɔ da ɖe sika du ma dzi o na mítu míaƒe sika le anyigba dzi it's just simple as that Mina ne mítu míaƒe sikawe le anyigba dzi. Mayi ɖe ŋkɔ dzi. Ebe enam, ewɔe nam, eli kem, eli kplim. Ame ka li kpli wo? Mawue li kplim. Ne miyina ɖe aʋagbe dzi, miyina de gbe dzi, enye me adelã me da tu. Mewɔa delã ƒe dɔ. Ne mebe madzo ɖe, meyɔa Mawu aƒe megea de gbea me. Meyɔ Mawu nye aƒe megea de gbea me. Hade me menya be we have positive and negative energy. Gbɔgbɔ nyɔ ŋusɔ ele ao. Gbɔgbɔ vɔn ŋusɔ ele ao. Eya gblɔ me le na we. It's just simple as that. Ne le mɔ dzi va ɖe me be menye Biblia va fia wò be Mawu li o, mi va yi kpɔ Biblia me ne mi de nyuiawo le eme. Does that make sense? Does that make sense? Eya me di be mi aza. Agbe ŋke me be ɖe me di be mi aʋu mi aƒe susuwo me. Let us use logic. Maga nɔ gbeɛ do. This is, this is, is one of my motto. Miza common sense kple logic ne miakpɔ ŋgɔgbedede. Mile sukua de kpem. Mile agbalẽwo me de kpem. Christianity va wole wole cathedralwo tu. Vɔ womekpɔ nya le mia mine gold le Ghana o. Womekpɔ nya le miaku ami le Ghana alo Togo me o. Roma Catholic ɖe, wome kpɔ fia o, yi picture evangelical church kple tɔwɛ ɖe, wome kpɔ fia le mía ku ami le to me ne mía ŋutɔ mía refine mía zẽ o. I wish this organization will convert into refineries ne mía kpɔ ŋgɔgbe dede. Ehiã duku mi ne wɔ ɖe va yi kpɔ video yi amewo le Libya to be yewo yi ɖe mɔ dzi ɖa. Hade be Ghana sẽ ŋu akpa, Togo me sẽ ŋu akpa, Afrika sẽ ŋu akpa. Agbe vivi ɖe eya me di be mianɔ. Tata me nɔ mɔ dzi va. Me bia dagbe na wɛ. Be nya yi me le gbɔgblɔ ɖe sɔfo enye o, mala me enye o, nuka enye o, ka ame ne na kpɔ be nyuie ka ele eme ne na tsɔe. Me be miaƒe agbe ƒe vivi Eya ta menɔ mɔ dzi va. Nyemable wò o. Nyateƒe ɖekae, hiã ka me ɖe eti mí le agbea me. Mía tɔgbewoe ɖe. Mava ƒo nu, mava ƒo nu tso ŋu. Mada asi le akpa ma ŋu. It's another topic mava tweet. Egbe ƒe mía tɔgbe yiwo le ɖe. The only thing I'm asking eya nye be, no do va. Ne womegakɔ nya asa kɔ nɔ ŋwaŋwla o. Now it is easy for us to document. Ne woŋlɔ agbalẽwo kɔ da ɖɛ ne mía ɖeviwo be míava xlẽ ne míakpɔ ŋgɔgbedede. Mègaŋlɔ be o. Dze agbagba ne kɔmɛntiawo nonɔ vava. Ewɔ eve ŋutsu eve nyɔnu dze agbagba na be kɔmɛntiawo nonɔ vava ne míanɔ ka me. Ele veve ɖe, medi be míanɔ ka me. Mí eveawo, mí ameyibɔwo, mí nyamawo haƒe yovowo va. Mí do awu haƒe yovowo va. Mekpɔ video ɖe ame ɖe wɔ video. Ele very lucky. E, e close comment a. Enya be comment mía ne menye nuvio. Be yovowo va Afrika ɖe. Mi le amama ao. Mi le kente o be ke ne na te. Mi le kente o do. Mi le lɔn le do. Mi nya le yi o kɔ eh kɔtin. Mi za kɔtin. Kɔ lɔn avɔ aƒe yovowo va. Excuse me to say wo nye wu mi haɖe be technology wo va fi le mia gbɔ le Egypt. Ya wo gble mia tɔ me. Mebia dagbe na wò, nyemaƒo nu sugbɔ. Mava treat topic ma specifically. Vɔe yewo wɔ kpli mí. Ya ta míaƒe te technical know how bu ɖe mí ɖe. Mava fie emegbe. Mava ƒo nu tso ŋu emegbe. Yeah.

Ok nɔvi lɔlɔ migado wezɔ na wɛ. Eya break ko mi yɛ ma efia mi wɔ 15 minutes. Me ya ga wɔ 15 minutes ɖe kɔ kpe ɖe ŋu. Eka ma mi akpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Nu yi me di ma ga fia le akpa ya. Comment wo check ale be me va ke ɖe comment ɖeka aha yi tso mia fo gbɔ. Mia fo wo channel nye SKT in focus. Ŋkɔ yi wo le zazã yɛ ma. Vɔ ne Makɔ wo link kɔ de videoa te kple susu be miate ŋu acheck wo YouTube video ya tse le content creating eh, me la magblɔ be eƒe content la me menye eh, eve me ƒe nyagbɔgblɔe o vɔ mate ŋu agblɔ le nyateƒe me be ele nu fia Aha, ta makɔ wo link kɔ de video te. Ok, miage ɖe comment yi, eŋu ŋlɔ comment yi ale be ehiã be mava de gɔme abe ale megblɔe na mi. Ne èle mɔ dzi va la, dze agbagba be nàde asi le kɔmɛnti ŋu. Ne ènya yi nèsu be màte ŋu aƒo nu tso eŋu la, nàkɔe va. Míava wɔ nukuku me alo míava ka nu me, ekema míakpɔ nyateƒee, míakɔ nyateƒea kɔ va mɔ dzi na wòe. Ahan. Ta enya yi wògblɔ ɖe eya me dim akɔ va nya dzi ebe, Eŋlɔe le Yevugbe me. ta made egome vi ɖe ko maƒo magblɔ be summary efia be maƒoe nu agblɔ le ʋegbe me aha ebe i'm definitely listening to dr kagbo and kofiche eŋlɔ naɖewo kɔ yi dzi vɔ metso matso akpa ma kple susu be mia eyi ka agbenke ebe agbenke please answer me this question when do ghanaians

changing such traditions, there is a lot to learn. SKT in focus. SKT in focus. Magblɔ nya vi ɖe tso enya ya ŋu hafi mava ge ɖe me mava nɔ gba vivivivivi. Gba nu yi le madi be magblɔ nye be mi eveawo mi bu mɔ Mibu mɔ. Ɖɔkta ka gbɔma nɔ ŋkɔ yɔ haɖe be eyae na be mili nuwo gɔme se vivivivivivi. Ɖɔkta ka gbo de gɔme va yi be wofi gbe le mía si, wofi nuwo le mía si. Kesinɔnu yiwo miyɔna be kesinɔnu ɖe, eyae nye míaƒe kɔltsawɛ. Kɔltsa yi le mía si ɖe, magblɔ be sɔplɔs yawo da asi le ŋu na mí. Ok. Mayi ɖe enya me be Biblia ɖe míaƒe nyadzɔdzɔwo ya míŋlɔ da ɖe. Agbalẽ le mía si alo nuŋɔŋlɔ le mía si. Nu yi míle yɔyɔ be agbalẽ ɖee, eya nye be nèta nane kɔ da ɖe be nànɔ ŋku ɖo edzi. Eda agbalẽ ɖe nuŋɔŋlɔ ɖe sia ɖe nutata wònye o, edanye ɖe nèkpa nane o, atia nèwɔ o ɖe, eƒe te efia be nèle nane ŋlɔm da ɖe. Ne míyi ɖe Egypt teƒe yi minɔ koŋ yi wɔ civilization gbatiwo ɖe, Wòakpɔe be piramidwo le fi ma, yiwo míate ŋu atsɔe be dziƒoxɔ míayɔe. He mí nɔ ke me yiwo le yɔyɔ be Kermit. Eke me ya mí nɔ yɔ yovo mate ŋu ayɔ ke me o, ya wole yɔ be Kermit. Míaƒe nɔƒe ma. Arabwo kple Yevuwo, Britishwo kple tɔwoe ɖe, woawoe va nya mí le fi ma. Tsatsaƒe yi mí tsa kakakakaka ɖe. Ya mizɔ, midzo le fima, fine miva yi, miva yi nɔ Ethiopia, minɔ Ethiopia viɖe, midzo miva yi nɔ eh, Central Africa, midzo le Central Africa, ya miva yi go do ɖe Nigeria, mito Nigeria wome dii. Nigeria ƒe teƒe ɖe le woyɔ le, le, wole yɔ be nuka? Wode, wobe Badagry, Wode gɔme na mí be gbadaga, Gbadagbawo ƒe gli. Ta egbegbe mígale gbe do, evegbee mele dodo ɖe. Tɔtrɔ va me, ne ege ɖe peki me, wòase pekiwo ƒe gbe, aŋlɔ woƒe gbe, ase ʋedomegbe. Egbe yi wokɔ ŋlɔ Biblia ɖe, ame geɖewo menyae o, womete ŋu le exlẽe o. Makɔ akpa ma kɔ da ɖe ta he mi va nɔnɔ tsi haƒe mi va ge ɖe Ghana me mi va le teƒewo nɔ vivivivi ɖe alo mi mi ame yiwo mi ga le Togo me ɖe wa kpɔe be mi bu nuwo sugbɔ haƒe mi va do nu ka mi le bubu nu ka mi le sisi aʋa mi le sisi na tso le Egypt wo nya mi le fuma ɖe aʋa mi le sisi na va se ɖe gbe nye me nya ame yibɔ ne nena va ke ɖe wo ŋu le Egypt be yiwo le asi tɔ akɔ be yiwo nye ʋeawo ok ta míaƒe agbalẽ yiwo míŋlɔ da ɖe yiwo nye nutatawe kple míaƒe scripturewe yiwo le yɔyɔ be míŋlɔ da ɖe papyrus dzi abe megblɔ ŋutsɔ be le kɔ ne dɔkta no míatɔgbi kofi tsɛ enya ale yiwo hlẽ papyrus Ate ŋu atranslate, Nyemenya school ka wòva yi de o, vɔ menye de wòadze school o. Míawo mí inherit naturally. Eya nye akpa ma. Ta míeŋe dukɔwo ɖe, míbu, míbu nuwo sugbɔ. Míbu, anɔ teƒe ɖeka aŋu, anɔ teƒe ɖeka aŋu. Ok, mítsɔe be èle Accra afi fla alo èle kɔƒe ɖe me. Ya nèŋu le teƒe ma, le du bubuwo me nɔ. Ale nèle ŋuŋu ɖe, nuwo anɔ bubu le eŋue. Sta mibu nu hafi miva do eh, Ghana me. Mibu nu hafi miva le West Africa. Biblia ɖe. Ne va yi ka Egypt ƒe documentary wo me ɖe. Míawo ɖe mi le eyɔ be nu ka? The Book of the Dead. Ese woawo mi le zã hafi yewo kɔ agbalẽ kɔ va na mi. Míaƒe culture mi le zazã ɖe le vidzidzi kpa dzi ɖe, we inherited it, menye Biblia va fia mi o ao, aʋatsotso, menye Yovoe va fia mi aʋatsotso o ɖe ao, mi le etso woa ƒe Yovowo va, mi le etso aƒe Yovowo va. Ta generally mi me di ma ƒo tso ŋu, ne me kpɔ kanu le ŋu ɖe, yi na va kanu, eya ta me gblɔ na be. Ne mi le fɔfɔ, ya ko ne fɔ ne va le shata wa le dede du, ne fɔ ne va le sakɔ dia dede do, enyo be na du sakɔ dia na kɔ de wo tension da, na kɔ de nu nu leke ma gbɔ tame bubu vivivo wo da abe ale ame ɖewo le aha nu, ame ɖewo le gbe wo yɔ me be ɖe me ga tsi fuma da ɖe o, va yi ka nu me ne na kpɔ be leke na te wa wɔ ne ɖeviwo nu tsi. Education wokɔ va na mí ɖe, womele mía dekɔ nu fia mí o. Religious and moral education ɖe, asi vɔ̃ɖi ya wokɔ le mía tɔgbuiwo fia, wokɔ le míaƒe culture wo fia. Ta ɖe, wò ŋutɔ yi ɖokuiwò me, nàgbugbɔ kanu me, va yi xlẽ nane le agbalẽ ɖe me, va yi kpɔ YouTube ya afia nu wòe. Eya ta sometimes mí nɔ mɔ dzi va. Nye me kpɔ ka asi ta nya yi ta mí va mɔ dzi o lo. Ta nya ye be. Aleke wònye be amewo mele nuawo gɔme ɖi o? Sɔfowo nya nyateƒeɛ, vɔ womele ede o. Makɔ akpa makɔ da ɖe ta ale míle mɔ zɔ ɖe eyae na be míbu míaƒe dzɔtsoƒe kple míaƒe dzɔdzɔme nyasawe, míaƒe nyateƒewe, míbu wo sugbɔ. Gake Yesu sɔ ɖe eya Christianity va wui na mí. Ta Biblia ɖe míaƒe nyadzɔdzɔtamɛnɔ gblɔ, There are good things in the Bible. Nyɔwo le Biblia me. Vɔ teƒe yi yovo kpɔ be yeaflu wò ɖe eya gblɔ me le na wò ekɔ flu wò le gbɔgbɔme kpa dzi. Yi nèwɔ ƒe tame be there is life after death back in Egypt mi le mi nye be ne ame ku ɖe me ɖe ko ku koe vɔ o nye me le preaching ma wɔ le gbe emɔ emɔ ya dzi o le agbe ŋkeƒe ya ʋala dzi ɖe me be mi trɔ yi ɖe mia tɔgbiwo ƒe kɔnuawo me. Fi ma ya míake ɖe nyateƒea le. Eya gblɔ mele le agbeŋkeƒe ya va la dzi. Ne ege ɖe mía tɔgbuiwo ƒe ŋkɔnuwo me ɖe, àkpɔ be mɛ ɖeko ame kuna o. Eya ta míva yi ɖina ame. Eya ta amedidikɔnuwo le. Ne èbia tɔgbuiwo woafia wò. Nyemenya amedidikɔnu o, ta nyemate ŋu afiae le mɔ dzi o. Nyemate ŋu aƒo nu tso eŋu o. Ɖe mele gbɔgblɔ be eya ta mele egblɔ be míadze agbagba be woaʋu YouTube ne woanɔ efia. Info Togo le Togo YouTube channel yi wo le yɔyɔ be Info Togo. Ne eva wo fia na nu le mɔ dzi yi me ɖoa to wɛ. E kpɔe ɖa ɖe and I like it edzi dzɔm. E kpɔe ɖa ɖe edzi dzɔm ta ma yi ɖe SK ƒe nya yi wo bia ebe aʋa tsotso kple ma ɖe Biblia me wòtso alo mía tɔgbuiwo kɔe kɔ na mí? Menye Biblia ye o. Menye Biblia ye o. Ao, menye Biblia ye o. Metso Biblia me o. Mía tɔgbuiwo, mía dekɔnuwo ɖe? Woawoe ma. Mía dekɔnu wònye. Mía dekɔnu ɖe ye anye aʋatsotso, vidzidzi, ŋkekenyui, agbe kple nu mawo ɖe? Mía dekɔnu ye. Eya ta mele gblɔ be, le nubabla xoxoa me ɖe, Mía dekɔnu wònye. Yeovowo kpɔa be yewoaflu mí ɖe yewoakɔ nubabla yeye kɔ va. As at now that I'm speaking, wole New Testament ma na amewo agba na afɔ frii. Wole New Testament de ma na amewo, wobe wole yɔ be nubabla yeye, Yesu Kristo ƒe ŋu kɔkɔe la, excuse me to say. Yesu Kristo ƒe nyadzɔdzɔ ma ɖe, meka mi o. Ele Christmas ɖu, ame bɔ me ɖu Christmas o. Ne ele Christmas ɖu ɖe, yovo ƒe celebration ɖu ele. In fact the conte, va yi bia se be what secret le Christmas me ɖe ne wa de eme na wɛ. You are not supposed to celebrate Christmas, neither are you supposed to celebrate Jesus Christ did not die for you. Alo ma de gɔme be le le nekui me ɖe efia be ɖe Biblia ɖe míade kɔ nu wònye. Vɔ me be nagagbugbɔ hlẽ agbalẽe and then you attach logic to it. Nakɔ woƒe common sense kɔ kpe kɔ kpe ɖe ŋu kple susu be míanɔ agbe nyuie, yi mímakpɔ, míamava nɔ sɔlime hɔme ko anɔ Yesu Kristo yɔ ko evɔ o. Eya le nye ti. Megavai nɔ sɔlime hɔme ɖe, nanɔ Yesu Kristo yɔ ko evɔ o. Eya eviem, nɔvi lɔlɔwe. Medi be míakpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Ehɛn, ŋgɔgbeɖeɖe ɖe le veviɖe nam. Eya ta menɔ mɔ dzi va. Ske be, Ɖe mía tɔgbi evidede ɖe go yi mile wɔwɔ akɔ ɖevi go fia ya me akɔ ɖevi kɔ da ɖe anyigba afia ɖevi alo ame ɖewo mía ame ɖewo kura wokɔ edze kɔ fia be suklu enye ya edze enye ya ne kpɔ nyateƒe nanya be nyateƒe ne kpɔ ahatso nanya be ahatsoe edekɔnu ma mile wɔwɔ ɖe biblia nu tsua ao. Ao, enya yi mele gbɔgblɔ magate gbe ɖe edzi le agbenke ƒe aʋala dzie nye be, nyuiwo le Biblia me, vɔ̃ewo le eme. Vɔ̃e yiwo le eme ɖe, Yevowoe kɔ kpee aƒo kɔe kɔ va na mí as Christianity. Egbe yi ko mele gbɔgblɔ le eya ya me, nyematrɔe ƒe ewo nyematrɔe o. Hade be. Míle nyateƒea di. Míva ke ɖe eŋu. Sɔfo wò nya nyateƒea ma gblɔe na wò. Ne gblɔe na wò mèga le gblɔ ke. Ne gblɔe na wò ɖe ata si nu ewolia xexe. Ata si ga dzɔdzɔ ne le sɔleme xɔ me. Ao. Mi de be mia kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Eve vi, eve ŋutsu. Wɔ va yi va yi de YouTube eme. Enyawo le yiwo de wo ne kɔ woƒe susu kɔ tsa ɖe ŋu ɖe ma yi o. Ya ta ne medo to Dɔkta Kagbo, medo to Tɔgbe Kofi tsɛ ɖe, woƒe nu dzɔ dzi nam. Ya ta manɔ woƒe ŋkɔ yɔ. Woawo ŋkɔe mese lo. Menya be ame bubuwo li vɔ nye, nyemekpɔ ke ɖe eŋu o. Eɖewo le French me. Fifi lae mele nu ƒo kpli wo. Míbe mígbugbɔ ŋlɔ Biblia ne míase mía dekɔnu yiwo míkɔ, míle zazã le Egypt-gbe dzi ɖe, ne míva zẽ. Nyemable wò ne ènye Kristotɔ. Eya ta wokɔ mia si kɔ fia Egypt haɖe be womedi be nàva ke ɖe nyateƒea ŋu. Egypt is a blessed land we built, our great grandfathers built. Míawoe tui. Ame yiwo le Egypt fifi la ɖe, ɖe wova fi ya wole zazã. Nyateƒe ɖekae, eya ko magana nànya. Mewɔ video ɖe Tso leke woyɔnɛ ɛɛ nogo kpoŋ ya me le gbɔgblɔ be the tradition that we were using as justice system ega le valid. Menye naɖeke ye o, mee ɖe mi va yi fi o, we inherited it from our great grandfathers. Ne eva yi bia tɔgbe William be tɔgbe William ɛɛ nogo kpo egɔme ɖe, nukata wòle dɔ wɔ? Ade egɔme na wòe. Menye ɖeko mítso ya míeva yi bla nane kɔ da ɖe fi ma be nàva yi ka nu na nàkpɔ nane eme o ao. Menye ya gblɔ mí le o. The tradition is still there. Biabia gã aɖe le yi eh, SKT biam mava de ŋu, mava na ŋudodo tso ŋu. Vɔ menye fifia o. Ne míle ka dzi ko mava de gɔme. Ebe, Aleke ta mele ŋgɔgbe kpɔ o? Aleke ta tradition aɖee? Míaƒe ŋe me tradition, míade kɔnu mena ŋgɔgbe mí o. Mava de gɔme emegbe. Ame lɔlɔ̃woe, mebia da gbe na wòe be, Nànɔ ka dzi? Eske ƒe nya yi wòbia ɖee? Eyae le veve ɖe nam, eya ta meva mɔ dzi. Dze agbagba wò tsɛ nàŋlɔ comment. Ne èŋlɔ comment aɖee,